Саламысыз мөхтәрәм милләттәшләр. НТР каналында сәләтеңне күрсәт тапшыру үз эшен башлап җибәрә. Эфирда Илья Шәяхмәтов. Гадәттәгечә барыгызга да яхшы кәеф телибез һәм башлыйбыз. Исәннәрмесез? Исәннәрмесез, арулармы? Аллага шөкер.
Сезнең хәлләр ничек? Безнең дә Аллага шөкер.
Менә килдек, сөенеп. Рәхмәт, рәхмәт килгәнегез өчен тапшыруыбызга. Без инде матур традиция буенча, гадәттәгечә, кунагыбыз тамашачыларга үзе белән таныштыра.
Мин тумышым белән Мамадыш районы Албай авылында туып үстем. Өч бала гаиләсендә, өч малай үстек без. Хәзерге вакытта өчебез дә шушында Түбән Камада яшибез. Албай авылы безнең данлыклы, Татарстанда гына түгел, Россия буенча да, наверное, биш герой үстергән. Биш герой үстергән. Андый авыллар Россия буенча да бик юктыр ул. Хәзерге көндә Түбән Камада яшим. 2002 елны мәктәпне тәмамлап, монда Түбән Камага укырга килдем. 62 нче көллияттә укыдым. Ике ел, шуннан соң менә 2002 елдан бирле Түбән Кама нефтехим заводында эшлим. Әйе, һәм инде шушы химиядә эшләүдән тыш әле иҗат белән дә шөгыльләнергә вакыт табасыз бит? Әйе, 2002 елдан шул көз айлары микән, яңа ел алдыннан ноябрьләр башында Сүрәкә керәшен ансамбле дигән ансамбльгә килдем.
Ул э, вакытта җитәкчесе әле аның э, Галина Сабирова булгандыр э, әйме? Галина Ивановна Сабирова иде ул вакытта. Азат Мулланурович Нәҗмиев баянда иде. Әйе, әйе. Алар мине карап, җырлатып карап, үзенә күрә алдылар. Шулай иттереп. Ошап китте дә, ошап китте. Әле дә йөрисез димәк. Әле дә һаман да шунда әле мин, әле мин дә һаман. Инде анда ничә күпме генә кешеләр Өлкәннәре дә булгандыр, яшьләре дә килеп торалар, китеп торалар, әле мин шунда. Менә шунда килеп эләгү ничегрәк булды соң ул? Каян ишеттегезме сез, берәр кеше тәкъдим иттеме?
Безнең күрше, безнең домнан күрше, өстәге күрше Нина Емельянова, Нина түти дип әйтәбез без аны. Сәлам җибәрәбез аңа алайса. Ул хәзер Казанда, Казанга күчеп киттеләр, аңа сәлам. Шул мине алып килде, ансамбльгә әйдә, әйдә дип кыстап, шуннан соң менә шул нан калдым инде. Алайса сезнең болай да күңелегездә булган инде ул, кайдадыр җырларга, ничектер иҗат итәргә, сәхнәдә күренергә, шундый әйбер булдымы сезнең күңелегездә? Булды, булды, минем Казанга театр училищесына керәсем килгән иде. Аһа. Минем ул тормыш качмады, монда килергә туры килде, мама да инде, туганнар да монда күп, улым Түбән Камага бар, шулай иттереп монда калдык. Язмыш инде, Тормыш иптәшемне дә монда таптым.
Бүгенге көндә гаиләгездә балалар ничек, хатыныгыз?
Хатыным, кызым Анастасия, сигезенче класста укый, отличник, бишлегә генә, Аллага шөкер. Улым өченче класска менә керде быел. Тоже укулары әйбәт, отличник икесе дә, молодцы. Ярар, гаиләгезгә дә Айса кайнар сәлам җибәрәбез. Инде сәләткә килгәндә, Сүрәкә ансамбле дип сөйләдек икән, димәк, сез инде җырлыйсыз бүген тапшыруыбызда, яме? Җырлыйбыз, җырлап күрсәтермен инде. Бәйдәгез, рәхим итегез.
Бу
Әлмәт районы Кәләй авылы җыры, бик яратам инде мин аны, башкарып карыйбыз. Кәләй урамын арылай,

Әфәрин, рәхмәт бик зур, рәхмәт. Э, сез инде безнең тапшыруыбызда, безнең проектыбызда гомумән Сүрәкә ансамбленең беренче вәкиле дисәк дөрес була, Сүрәкә ансамбленең йөзе дисәгез дә була, дисәк тә була бит инде, әме. Гомумән менә Сүрәкә ансамбле аңлакшыла ул керәшен халык ансамбле дибез инде, әме шулай дип атала бит. Әйе. Э, менә нәрсә белән шөгыльләнәсез шунда? Җырлар өйрәнүдән тыш, ничектер, әлбәттә, аралашулар да бардыр инде, ничектер, тарих өйрәнүләр дә бардыр. Әйе, менә баштан әйтеп үтим әле, без бит инде әйттек, э, Галина Ивановна Сабирова кида килдем бит инде. Аннары 2009 елларда, э, ноябрь айларында безгә килде Валентина Владимировна Тупаева. Ул хәзерге көндә инде ни бәгыләп ятсын. Безнең арабыздан китте, бик көчле, тоже бик көчле җитәкчебез иде. Ә хәзерге көндә безне Валиуллина Ольга Владимировна алып бара. Бик көчле җитәкче, безгә ошый. Шулай алга таба да матур гына безнең белән эшләргә язсын дип әйтәбез. Әле белгәнебезчә, ул килү белән яшьләр дә тартыла башлады. Хәзер Әйе. Сүрәк ансамбле ниндидер яңа сулыш белән дә яши башлады бугай. Әйе, әйе, дөрес, яшьләр киләләр. Э, Яшьләребез бар хәзерге көндә безнең. унбиш кешедән торган яшь коллективыбыз бар. Әгәр дә тагын килүчеләр теләкләрен, теге теләкләре булган кешеләр безнең ансамбльгә, яшьләр килергә без һәрвакытта да шат. Әйе, сәләтегезне яшереп ятмагыз. Безнең тапшыруыбыз да Сәләтеңне күрсәт дип атала. Сүрәкә ансамбле дә менә үзенә дәшеп кала җырларга яратучыларның җәмәгать. Гомумән, менә безнең тапшыруны караганыгыз бармы соң? Караганым бар.
Әйе, бер-ике чыгарылышым булса да, әйеме? Гел-гел карап, менә соңгы тапкыр 80 ничә яшьлек әби булдымы, исеме чүк, әле оныттым. Менә шул программаны карадым, бик ошады тоже. Алдан да караган бар иде инде, яшьле бар, бар. Бер генә түгел, бер бар инде. Айса, беләсез инде, беләм, беләм. Көндәшләрегезне беләсез, әзме күпме. Тамашачыларыбызга нәрсә әйтер идегез тапшыруыбыз ахырында?
Нәрсә, барыбыз да шулай дус тату, матур яшик, сау сәламәт булыйк, озын гомерле булыйк.
Амин. Минем әле менә керәшенем дигән шигырем дә бар иде, шуны сөйләп китәргә рөхсәт бирегез. Әйдәгез, рәхим итегез.
Мин, шулай да.
Бу минем җиңгәмнең э, Анна, Иван, э, Анна Иванова, Анна Павловна Иванова, Түбән Камада иҗат итә ул үзе өчен. Крәшенем минем, и крәшен, горур халкым минем, синең өчен мин бит җан атам. Шундый батыр, тырыш халкым барга, үз үземне сөеп юатам. Җәй уртасы, Питрау сабан туе, бөтен милләт халкы катнаша. Кичке уеннарың, парлы бию, иратларың, Билләр сынаша, көзләр җитсә, пыкырау бәйрәмеңдә, каз өмәсе, кызлар җыела, җегетләре җырлап килеп керә, сөйгәненә барып сыена. И керәшен, моңлы халкым минем! Йөрәкләргә үтә җырларың, Икмәкле дә, чәчәкле дә, җиләкле дә синең кырларың. И керәшен, батыр халкым минем! Геройларың синең җитәрлек. Яу кырында күпме кешең калды, санап китсәң, исең китәрлек. Керәшенем белән горурланам, авырлыклар килсә борчылам. Шундый тырыш, эшчән, эшчән халкым барга, гөрләп яшим, синнән көч алам. Вах! Менә чыннан да, әлеге шигырьдәге сыман, керәшен кардәшләр киләчәктә дә шулай бердәм булып яшәгез, әйме? Әйе. Шул теләктә калабыз, җәмәгать! Шуның белән шул, Instagram челтәрендә NTR Татар Life аккаунтына язылып, күреп өлгермәгән тапшыруларны кабат карый аласыз. Шулай ук биредә сездән гаризалар да көтеп калабыз. Ә бүгенгә менә шулар, сезнең белән Ильяс Шәяхмәтов иде. Кабат очрашканга кадәр.